Adieu, plavenguts a l'Infòc. Notatz la pagina que vos i va paréisser al panèl. I anatz trobar l'entrevista a Rosino de Peiro que l'amic Jacme Delmas, claveire del Cauc Occitan, us mando. Estirado d'òc te venèt. Belèu d'unes coneissetz ja la musica de Rosino de Peiro. Nosautes nos ne servissèm plan sovent per acompanhar los contenguts a l'Infòc. Per vos parlar de sa qualitat ne tiri l'impressiu des collègos d'òc te venèt. N'an ditz, Rosino, Rosino Lagrando, aquò's una votz, esperito, un cant prigon, aquò's un nom que te marco. N'i a que dison qu'es eriò la un halsum de la musica occitano. Aquò's vertat, sabutz, en vreisento, incarno aquestes cants de totes los ages e de tot biais lo des trobadors. E nos embarco a la descubèrta de totes los rivaginaris possibles. Vaquí, l'entrevista es estada facha per Maximo Lachaut en francés, mas sa musica es plenament comprenesible en lenga nòstra, e los collègas d'Octavenet an un servici de recèrca de vidèos, i anatz trobar causas coma Massilia Sound System, Joan Pau Verdier cantant en lenga occitana las cançons de Leo Ferré, Lo Dalfí, Victòria Abril, òòh, Victòria Abril ai ditz, Victòria Abril cantant bossa nova. Dins çò que venèt ja n'as trobat de bonos causos e de causos curiosos. Encaro Musico, lo còr de la Plano ven de sortir son segond album, Tant de Man, compausat mai que mai per de cants per dançar que maridon lo ritme e la polifonia. Rapelatz-vos que Manu Terron, la votz, los pès, las mas, lo ben dir e l'armo del grop, nos anoncièt l'an passat a l'Infòc abans que lo CD existiguèsse. Ara la ven aicí, la ven crompat a 7 euros 50 a la Fnac.

Enciclopèdia catalana ven de sortir un diccionari novèl, Diccionari arab-català, s'agís del primier diccionari bèl entre las duas lengas, lo calabè. Lo diccionari a la tòca d'abastar e fa conéisser tota la riquesa lexica de l'arab estandard modèrne. En dire modèrne volent dire aquela lenga dels medias e de la literatura contemporanèu que se fa del Marròc a Oman.

An es trobat avièc aqueles mots qu'an un espandi illimitat, e la vocalizacion des mots arabs, e los plurals irregulars, e los regins verbals e un compendi de gramatica arabo en català. Margarida Castells e Dolors Cinca son las autoras del diccionari. Avion revirat ja amassa çò las mil e una nuèches. Daumatge que Dolors Cinca moriguèt en 1999, encara jove, e poguèt pas veire la fi d'aicesta òbra. Èra lo 5 de març de 1960. Alberto Díaz Corda faguèt la fotografia mai coneguda de l'istòria mondiala, lo guerrilhier eroïc. D'unes an dich qu'aquela fotografia d'Ernesto Che Guevara seriá estada facha dins d'un estudi. Aquò es fals, foguèt facha a la lèsta o en la carrièra, concretament la carrièra 23, al cementiri de Colón de l'Avana. Lo jorn d'abans, un batèu cargat d'explosius aviá Prechats al pòrt, tuan uechant o cubas, Fidel Castro acusèt la cia de sabotatge e convoquèt la populacion a aquel funerari. Sus la tribuna, i avió Fidel Castro, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, mas l'agach enigmatic que pivelèt la camèra leica de còrda foguèt lo de Che Guevara. Dempèi la mòrt del Che, aquelo fotografio se faguèt popularo, talament popularo que capitèt d'arribar a la feticizacion absoluta. Auèi, aquela imatge servís siò per se reinventar a Maradona coma per vendre disques de Madonna. De que vos parlo la mòstra Che revoluciu e mercat, comissariado per Trisha Sif. Es una mòstra de 300 pèços dont fotografiós, afichos, filmes, raubos, publicitats, camisètos, de mai de 30 païses. La mòstra se pòt visitar a la Virreina fins lo 20 de genier.